Ma min negot e hewe. Babul verê nîne. Min got e hewe. Ev e xaniyê xeman e. Û babê me nikeneyê bi xem e. Çêdbît çavêt babê me piştî ron bûyn û çê bûyn. Ew yê zivriye ve malê. Tu rast bêjin. Rast bêjin. Min zanî ev rûke hîndê yê neve. Lem ma ew çi meşûr be û ez çavereyî we bûm. Silav bab. Tu herî li verê bûyî. Silav canê babê xwe.

Ma tu neyê keyf xweşî? Belê çawa? Belê pa hindek bîr hat nêtkevin. Pîçekê ez ê nexweş kirîm. Babê min ê bixeme. Çi pê nevêtin? Piştî wî zanî ku kurê tû ew gu neha kirêt û mezin ya di gel wî encam dayî.

Baba min gelekê tûra ya. Ez supasiya Xudayê mazin tiyem ku ez pişikdarî guneha birayet xwe nebûyim. Çendîn cara min a gotiye hewel xwe bisivirin. Çendîn cara min digot ew e bo min rastiyê bijin ta ez wan xem û kovana rizgar bim. Ha! Em dizanîn. Em dizanîn em gunehbarîn û me tawan û sitemalbirayên xwe kirî. Serarayî vê çendê.

Eger ne da aşkira keyn. Belê pa xudayê mezin ya agedar bû ser kar û kiryarê to hemiya. Ez pisyara wî egerî kem eyê bûe rêgir beramberî hewa li xwe zivirînê. Ka ew çi eger bû nehêla hînî li xwe bizivirin.

Bê guman xwe dijî gel me borî tu dî dil û vaniyek me bet. Hîn zanin ev e bo mayê çil sala hîn min têşînin û ev rû ke hema wisa bsaneyî hewa divê tu li hewa biborim. Herin, herin dê. Ez jî li hewa naborim heta bo mawekê dirêj. Hîn nav agirê xeletiya xwe da bisûjin. Anku, anku tu li wana naborî?

Vê cadişê daxwaza mehderê bû mercêkê. Hewa divêt mehderê bû hewa bikem. Em zanîn nexweşî û azarê dîtî ji ber dît ketina birayê me. Belê pa em jî birayê tey ne.

Çêt bît rojî bi zivrin û dilê min nerm bît û ez li lovaniyê bi hewa bibem. Bab qurban ez kurê te Binyamîn im. Were jûr kurê min. Silav bab.

Fêl û fêlbaziyê di wan de hemî dikirina stoyê Îblîsî. Tu bi tiştekî asayî dibînî mirov bibite yarî destê Îblîsî de? Erê ma çê dibîtin ku rê di pêxembera dîv bên gavê Îblîsî biçin yan jî hejîye ser vê çendê bine sizadan. Herin, herin bila bo demekî dî bit, herin.

Eve bûmoyê çil salan el beramberî wan ezê ketîme ber mirinê û li ber çavê wan ezê rondkatîn me xarê. Ji dîrbûna birayê wan çavên min kûre bûn û neman. Ser û rêd min spî bû. Belê pa kes ji wana dilovanî pîratiya min nebir. Eger peyvek, eger wan carekê peyvek jî got ba min. Hemî xem û kovanên min te ji dilê wê nederî. Bab li me bibûre. Eger ewan ez neçar nekirba me, me daxwaza me hederê ji te nedikir. Min çi guman nênin. Helwîstê babê te, berjewendiya birêyê te hemiya da ye. Ez supasiya Xwedê dikem piştî vê veqetiyanê careka dê em lê kom bûyne ve em gihiştineyî. Bab, tu fermana çûna me nadey. Çinkî ke biraya me Yûsif çaverey me ye. Dêt em çîne Misirê. Em dê pemî kelûpel û zarok û xêzan û nevî veçîn. Biraya me devereka mezin û taybet li Misirê nêzîkî bajarê Memfis yê dest nîşan kirî. Siba his bê dê em dê firê kevîn. Here bêje hemiya barê xwe girê den û berheviyê xwe biken bo wexerê. Bêje bêje hemiya bila cil û berkê cam kene ber xwe. Xwe bi sero berken û xwe ciwan lêk den. Ji bo hindê Yûsif beramberî rîspiyêt Misirê xwe kêm nebînîtin. Evê tenê dê kêmasiyal mederê xin û dê bêjne Yûsifî kes û karê te ji xelkê hejar in. Me re ma te digehem bab. Çunke ew dê bi çavê hejiyariyê berê xwe dene me. Here kurê min.

Eger ji bo xatira dîdara pêxemberê Xwedê Yûsivî neba, yê piştrast bi hemda bersînga te girît, me ne têla tu ji warê Ken'anê biçî. Bo me jî gelek nexweş e em xelkê Ken'anê û Ken'anê pêlîn û biçîn. Fermana cêgirê Xwedê ye. û ya fere em cih bînîn. Ew xelkê akincî li welatê Firewnîya çiş hizirê di xudayêka ne nizanin. Çêbit yo sivî hewla dayî nam û peymana bapîrê xwe Îbrahîmî bigehînît û paristina xudayêka ne kete binyaz. Hîvîdarin pêxemberê xwedî berdewam bû me dua bikir. Û me çi cara ji bîr nekir. Xwedê hewa parêzîtin. Xwedê ger hewa bî.